Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Peter, mam Gilles. Bonsoir, bonjour. Bonjour mon ami, comment vas-tu? genug gelästert iwwer d'Fransousen. Jo, mir fänke ganz kritesch un. A wéi Der vläicht elo just eraushéieren, si mer haut hei, fir iwwer eist famoust Nopeschland ze schwätzen, dat Nopeschland no südlech ënne geluet esou, a wat et do esou vu Metalleschem ze entdecke gëtt, virausgesot, dass mer Nimools kënnen alles opzielen, well et ass awer och do erëm eng jett an deem grousse Wirrwarr vu Metal do ënnerwee. Jo, et kann een net alles opsoen an et kann een och net alles wëssen, dat ass och dat. Mä dat heescht, wa mer elo verschidde Bands, wou vläicht dem engen oder dem anere seng Liblingsband ass, net erwähne kënnen, deet eis dat leed. Mä leider, leider, leider kann een net alles, net alles wëssen. Nee, nee. Mee Frankräich huet eng grouss Musekskultur. Definitiv.
Nieft all deene Clichéen, ech mengen, kloer, wann s de u Frankräich denks, denks de un Paräis, du denks u Croissant, pardon, dass ech dat elo soen, un roude Wäin, un Moustache, un Berry. Dat ass alles schéin an witzeg Clichéen. Mee dat ass awer och wouer, de franséische Metal, hunn ech d'Gefill, dass dee gären am. westeuropäeschen Deel gäre vergiess gëtt, wann s de ja. mat esou Länner wéi keng Ahnung England, Däitschland, Däitschland ja.
direkt Nopeschland Däitschland ich mein, voilà. hun zumindest mol schon an den 80er Joren eng ganz aner Welt gehabt Punkte Metal wie dat wat äh, Frankreich äh, wees ne? Dat stimmt ja, dat stimmt. Oder wat, wat Welt vu Frankreich kannt huet, lass mat so soen ne? Jo, mee e witzegen an fannen ech och wichtegen Deel, dat dat huet zwar lo indirekt näischt mat der Metal Musek ze dinn, mee wann s de déi franséisch Radiosendere kucks, déi och, ech kann emol net soen wéi se all heeschen, et sinn der op jiddefalls vill, déi si jo och obligéiert, an dat fannen ech engersäits gutt, déi sinn obligéiert, ech menge 70 Prozent vun deem wat se spillen muss aus Frankräich sinn. Ja dat fällt och op. Du wus ja. sees, dat fällt och effektiv op, wann äh, du enke lauscht ass eso. Ich mein franzésche Radio ass dominéiert vu franzécher Musik. Ob et lo egal wat fir Genre ass, ob et gutt ass oder schlecht. Mee si, si behalen sech do drop. Schweng dat Ech wëll mech net ze wäit ass der Fënster leen, mech kéint mer souge virstellen, datt ebe grad bei engem Land wéi Frankräich der selbst ginn an engem Gesetz sto. ja kann e bei mengen. Ja. Ähm, Schwe ja. kann fleich sinn, dat äh, verschiide Fransosen net alt gär Englesch Musik héieren oder engleschsproocheg Musik héieren, well se et net verstinn. Dat soll lo keen, keng Beläidegung sinn oder esou, mee et sinn effektiv, a ech, et sinn der vill, déi ech kennen, déi net ganz vill gutt am Englesch sinn, dass mer emol esou soen, an éischter hir Landessprooch dann och do deementspriechend Musik wëll lauschteren. Pardon.
Jo, dat ass och eng gewësse Fierté, wou bei eisen Noperen effektiv wierklech am Virdergrond ass. Si, si huldegen déi franséisch Sprooch an dat ass wat och engersäits wichteg fannen ech e gewëssene patriotesche Level huet dat natierlech och méi vläit wéi souguer aner Länner wou elo hei eis Nopere sinn mee et ass wouer esou wann s de wann s de kucks kann et effektiv sinn datt well se eng gewësse Sprooch net esou gutt domat eens ginn datt se et dann och einfach e bëssen ignoréieren Net alleguer, mee där ginn et der natierlech. A wa mer do elo natierlech an de Metal eraginn an dat, wat d'Metal-Welt a Frankräich ze bidden huet, bon, ech mengen, de Pit huet do seng preferenziell Gruppe genau esou wéi ech och. Dat ka queesch duerch de Gaart goe bei ville Leit. Bei eis ass et zum groussten Deel awer dann. extrem Metal ugehaucht. Ja. Ja. Ähm, obwohl man natürlich so gréisten Velo zum Beispiel ich mein, mat die bekanntesten mittlerweile französisch Metalband dobausen feiert Kevin de Lage dat ass Gojira ge Ja definitiv an äh, dé hun wéist du dat je och äh, wärst du erklären an 321 Fäck mal bëssen éischter un nach yeah. ähm, gesot Mä du gesot dat äh, an Deutschland waren den Archer schon ganz viel lass gewircht. An äh, anscheinend war do a Frankreich de Fall, net so, dat er net de Fall war. Awer D'Musek ass do definitiv underground bliwwen an virun allem net iwwer d'Landesgrenzen eraus gaangen. Mee anscheinend war do och schonn an den Achtzeger ganz vill lass gewiescht. Ech hat e bësse recherchéiert, ech hu lo och net ganz vill fonnt. E puer vun den éischten Bands déi esou lass soen Enn Achtzeger Ufanks Nonzeger Bekanntheetsgrad haten war Loud Blast, Massacra, Äh, déi och e bësse méi extrem waren. Menge laut Lester war eng Trash Death Metal Band, La Sacra war eng Death Metal Band. Ähm, déi haten do, also a Frankreich hat se definitiv e groussen Numm gehat, awer soss ich mengen dat war déi éischt Kéier, wou ech vun deenen Bands héieren hunn, muss ech soen ne. Mhm. Äh, den Nonzeger gouf et och nach vill, eng ganz bekannt Band do ass Mass Hysteria. Äh, jo, rëm franséisch Sangen. Déi haten an punkto Stil éischter esou alternative metal, new metal mat industrial gemëscht e bëssen. Net ganz mäi Stil, awer anscheinend haten déi a Frankräich och vill Succès gehat, ne? Okay.
An elo wou mer schonn Gojira ugeschwat hunn, mengen dat war dann, si hu sech och Enn Nonzeger gegrënnt, awer och réischt an den Ufanks Zweedausender, virun allem mat hirem Album From Us To Sirius, si se dann definitiv, iwwer d'Landesgrenz erausgaangen, hat dann och weltwäit de Succès gehat domat. An, ja. an haut kann een definitiv soen, ass vläicht souguer eng vun de Mainstream-Metal-Bands iwwerhaapt, gell? Dat stëmmt, dat stëmmt, jo, jo. Wann se, mee dann och, du hues et virdrun ugeschwat, Gojira ass awer och elo eng Band, wou elo net Franséisch séngt, meng ech. Op kengem Album nee. ass e franséischen Song dobäi. Mee wat, dat fannen ech zum Beispill interessant bei ganz ville vun deenen. virun allem deene méi eelere Bands, wéi s du se elo genannt hues, ech mengen, ech kennen do elo, wann ech elo u meng Zäit doheem denken, ech weess natierlech, ech ech krut ganz vill vu mengem Papp mat, alt erëm erwähnen ech et hei, merci Daddys, do ass och eng Band gelaf, dat war zwar elo net Metal, mee dat gëllt awer, esou wäit ech elo gesinn hunn, als esou déi éischt, wou halt e bëssen der. klassescher Chanson française an de franséische Pop e bëssen de Fanger gewisen hunn, an dat war Trust. Dat war zwar éischter eng Rockband, Hardrockband, wou awer och schonn méi sozialkritesch Texter an och e bëssen der Regierung gesot huet, oh wat, wat leeft hei grad, dat gefält eis guer net. An dat war scho, dat war Enn de Siwwenzeger. An dono koumen dann esou Bands, wéi s du se genannt hues, oder nach zum Beispill, wou och, Ganz wichteg sinn, well et mat anscheinend eng vun den éischten iwwerhaapt Metal Bands war. 1981 ass Vulcain ass aus dem Déi komm, klasseschen Heavy Metal natierlech, mee se hunn u Franséisch gesongen, dat an genau sou bei Truss, an dat fannen ech huet och eppes, gell. Also et huet e gewëssene Charme, ob s de elo d'Sprooch gären hues oder net, mee et mécht einfach iergendeppes aus, gell, un där ganzer. Iwwerleeung wéi's du d'Musik ophëls wann s de déi Stëmm, déi Stëmmen héiers. Ja, ja, ja, ja, jo ech hunn am Fong och franséische Sang immens gär. Lo ass mer no grad eng aner Band agefall, dat zwar och definitiv Rock ass an näischt mat Metal ze dinn huet, mee ech hunn se immens gär, dat ass Noir Désir. Noir Désir, jo effektiv. Déi hunn och e groussen Numm, och Ronderëm Lëtzebuerg an och bis an d'Belsch ran hunn déi mëttlerwells zimmlech groussen Numm sech schonn seit Éiwegkeeten dobei an ech fannen dat huet einfach eppes dee franséische Gesang, muss ech wierklech soen. Jo, ech perséinlech hunn et gär wann et alt erëm klassesch zu menger Preferenz e bësse méi verdreemt ass. Fangeg passt et an Ech wëll net soen am beschte mee ech ech appréciéieren et do méi. Wann ech mech ganz erënneren, mir ware lo d'lescht Joer waren mer um Nightfest zu Arel an do waren déi och ganz koup franséisch a wat se elo wierklech Extremen a Black Metal war do vertrueden. Dat kléngt esou richteg brachial, also
franséisch va te faire enculer, esou e bëssen an deem Stil, esou e Gesiit hu mer. Dat huet schonn. Haass, en Haass kann anescht ja. formuléiert ginn. Ech versti was du mengs ja. versti was du mengs. Ja. Ähm, ich denke noch Frankreich hat vielleicht bisschen Mädchkeet ähm, im Vergleich zu, zu, zu, zu ich vergleiche noch immer mit Deutschland wir haben Deutschland schon oft genannt ja Vergleich zu hinnen wo ich da den Oldschool Heavy Metal von allem Power Metal noch die was Trash bekannt war hat der Franzosen sich nie eben Jean festgelegt an ihrem Land und ich meine das Vläicht och e Virdeel fir si gewiescht. Ech hat dat an engem Interview gesinn mam Joey Duplantier, dem Sänger vu Gojira. Do hat hien dat och erwähnt gehat. Si haten et als Ufank éischter als en Nodeel gesi gehat, well se sech néierens eragepasst hunn. Awer dono hu se et als Virdeel gesinn, well se u sech konnte maachen, wat se wéilten, an dat gemaach hunn, wat se gäre gemaach hunn. Jo, an dat mécht jo genau Gojira aus mëttlerweil. Genau, genau.

Oder? Ech gesinn et e bëssen als Groove Metal, hunn ech et ëmmer gesi gehat. Groove, ech mengen souguer déi nei Saache sinn e bësse méi genteg sou. Äh, och cool Band muss ich so fan net alles von ihnen gut aber definitiv eng cool Band die in, äh, kann erwägen an mhm. ab ab dem moment aus den sich immer méi so aus Frankreich ähm, wat landesgrenze rauskommen ne? Eng aner Band, déi ech och erfir kuerzen, also ich meng lescht Joer ech deeg géif hinnen héieren, dat war ähm, Betraying the Martyrs. Äh, ich wees net, ob du ah, kennst. Ja. Betraying the Martyrs. Eng äh, ja. Metal, äh, Metalcore, Deathcore Band. Di och ja. richtig, richtig rau, richtig geile Sounds. An äh, äh, mir muss noch so, dat, dat, also dat eng Band vun so her, dat ich hätte net gesot, dat Deel aus Frankreich wären. Ah, ich mein, da kannst du generell net immer machen. An effektiv. Ja. Bei de Fransousen, wann se net onbedéngt elo franséisch sangen, wéi gings de och drop kommen, gell? Eben, eben, mä dann, dass dass alles, et kléngt modern, et kléngt, ah wéi soll ech soen, et kléngt gutt, och welt ge well e bësse méi weltgewandt, ne, also du kanns wierklech net an e spezifescht Land erandrécken de Moment, ne, also et huet säin eegenen Stil. Et wann s de elo sees, just fir eng Band ze nennen, wat ass dann dat mat deem s du sees, okay dat war déi éischt, vläicht wosst ech et, vläicht wosst ech et net, wou s de gelauschtert hues, wou s de sees, ah okay déi kommen aus Frankräich, cool. Ma dat war effektiv Gojira gewiescht. War dat Gojira gewiescht, ja. War Gojira gewiescht. Ech meng mir hate se deemools déi éischt Kéier live gesi gehat, do hat mer se och virdrunner net wierklech kannt gehat an ech mengen ab deem Moment ware mer allen zwee e bësse verkaf. Ech weess bass du, du bass mat deem neien Album net méi esou ganz waarm ginn. Also bei mir, ech sinn, ech menge wéi s du, ech si mat Gojira a Verbindung komm duerch The Way of the Way of the All Flesh mengen ech. Jo, jo. An ech muss ganz éierlech soen, jo, déi dono komm sinn, L'Enfant Sauvage war war gutt, Magma war och nach gutt. Mee et huet mech net méi sou gerappt, gerappt well se einfach den dee verdammt groovegen a verréckten Sound hunn a mir haten, oder ech perséinlech hunn ganz vill Problemer mëttlerweil mat mat Bands wou dann déi Spart do, ech wëll net soen eent zu eent weiderféieren, wat jo engersäits och gutt ass, mee Ech, ech, ech kann, ech kann et net wierklech erklären. Ech hunn vill Bands gehat, wou, wou ech d'Gefill hat esou, ok, et ass gutt, mä iergendwéi, natierlech gees de gären ëmmer bei déi Saachen zeréck, wou s de, wou s de se kenne léiers a wou s de wierklech an denger Perspektiv besser fënns. Mee ech kréie mech wierklech net elo iwwerwonnen, wéi elo Fort, Fortitude, de leschten. Ech mengen, ech hunn deen. Vläit eng Kéier ganz gelauschtert an natierlech d'Singelen, d'Singleauskopplunge si gutt, mee ech fannen als Gesamtwierk, wann s de d'Gesamtwierk kucks, ass et, ass et fir Gojira, ech wëll net soe schappeg, mee e bësse schonn esou. Overrated vläicht, dat ass elo mol meng Meenung, ech weess net. Dat heescht awer bei wäitem net, datt dat elo eng schlecht eng schlecht Band ass oder esou, gell. Also. Jo, jo, jo, nee, ech verstinn e bësse wat s de mengs. Dat heescht, datt se am Fong méi vun hirem Ruff liewen wéi soss iergendeppes. Wéi datt se Kann ech dat elo soen? musikalesch.
Ech sinn och iwwerzeegt, datt dat iergendwou de Fall ass. An ech mengen Gojira huet de mëttlerweil de Status. wéi wéi solo einfach wéi Metallica wisst also ech vergläiche si scho bal op engem ganz bizarre Level mat dem Fame Level vu Metallica huet den okay. huet Gojira mengeg lo mëttlerweil schon schon vläit fir an die Joren erreecht mhm. an so okay wéi kannst dech lo weiterentwickeln mësst ze genau déi Strëch weider oder gist du eng total aner Richtung an De Gojira ass bei wäitem net elo meng Favoriteband, wann ech elo d'Land Frankräich misst kucken an an do mol eppes erauspicken, wou ech soen, okay, ouni dat kann ech net liewen. Ech mengen, do weess du, wat ech da wäert soen. An dat ass, dat ass, dat ass Alcest. Dat ass meng absolut Favoriteband, wou aus deem Eck do kënnt. Mee ech, ech di mer schwéier mëttlerweil mat Gojira, well et vläit e bëssen overhyped gëtt. Wat ech awer och irgendwo kann verstoen, well dat bei esou Geréisten mëttlerweil egal egal ween et ass, ass da ass dat einfach esou. Ja, ja, ja, kloer, kloer. Kann ech probieren doriwwer mal e bësse wech ze kucken an äh, den Hype beiseit ze loossen an einfach eng Band ze genéissen, déi ech schon seit Joren kennen, seit Jore gär hunn. An bah, si lo, ech fannen Fortitude ass lo och definitiv net hire beschten Album. Ech fannen en definitiv cool, och als Gesamtwierk, awer... Ass méi experimentell.
Ja, ja, ja, definitiv och méi, méi spirituell, definitiv, ne? Äh, mee ech finn trotzdem och hir, hir al Wierker wéi Master Series, Way Over Flesh hunn ech trotzdem och léiwer. An dat sinn och emmer Albumen, déi eng besonnesch Plaz an mengem Häerz wäerten behalen, ne? An ech gleewen och net, datt se Necke Dina zeréckginn, well ech menge si hunn och definitiv e bëssen hiren eegene neie Stil entdeckt, deen ech cool fannen. Esou wéi ähnlech wéi bei Opeth, géif ech soen, déi och lo, fir och eng Klammer opzemaachen, hiren eegene Stil aneschters nei entdeckt hunn. Esou denke ech hunn dat Gojira och e bësse gemaach. Dat dat ass richteg. A well well wann ech elo kucken, wat wat wat mech bei Gojira einfach esou faszinéiert huet, dat war dat dat wierklech dat.

säit laangem wäert elo ginn. Natierlech, natierlech, okay, Gréisste wéi d'Infeter, Mike Portnoy an esou, dat sinn Ja, ja, alles grouss Nimm, kloer. well mee hien ass, hien hält wierklech den, de Ball ëmmer verdammt héich. An dass du Ja, ja. sees, äh, d'Wierker si jo ni, dass se net gutt sinn, just ech, ech kréie mech einfach net méi dozou iwwerwonnen, fir Gojira esou unzekucken, äh, wéi, wéi, wéi deemools, well ech mer einfach soen esou, okay, dass. Ech ech hunn natierlech léiwer wann e bësse méi, vläit lo net verréckt ass, mee du du kenns Gojira, du weess wat se kënne maachen. Ja ja an dat maachen se net méi wierklech. A maachen se et net méi wierklech, wat wat awer dann och an der Rei ass, dat muss e dann och respektéieren. Ech mengen ech hunn bei Opeth och laang gebraucht bis ech mech un déi nei Saache gewinnt hunn, vläit passéiert dat och hei. Mee Gojira an generell esou Groovy, Groove Style oder. Alles wat esou bëssen an dee melodic Groove era geet ass och elo net absolut menges, also dat dat dat kënnt esou phaseweis, wou ech dann masseg vill Gojira lauschteren, well virun allem dann déi al, an da probéieren ech dann och mol Saachen vun vum Magma, L'enfant sauvage ass wierklech nach gäil, an dann dono fannen ech ass esou bëssen esou ok, nee ech weess net, dat weess de dat ass da schonn ze vill, da muss ech da soen, da muss ech da soen esou stopp. Lo eng eng aner an dat ech hat vun genau der Zell ech hu du gesot sinn groussen all Zest fan an Neich an Winterhalter dat sinn och extrem gutt Musiker. Ech weess kennen gléiert hunn dat war zimlech um Ufang vun hirer Karriär an ech war just ewat de hell ass dat dote well dat ass lusch. Ech hu Souvenir d'un autre monde héieren an ech hunn ignoréiert, well et net esou war mat der mat där Zeen, wou ech dee Moment gelauschtert hunn. Jo, jo, kann ech verstoen, jo. An dunn hu se awer och carrément vergiess, gell. Ech hu se vergiess an ech hu se mat Kodama. Kodama, jo. Nei erëmfonnt an ech war esou.

Dat wat dat wat dir esou déi grouss Diere opgemaach huet waren de Black Gaze an de Shoegaze eran an seitdéms de dat mega mega gär gewonnen hues. Kann dat sinn? Ja, äh, engersäits schon ähm, an awer och just duerch de Fait, well ech ähm, Anne Sœur kennen, hunn ech Hunn ech gelauschtert, plazeweis ouni iwwerhaupt ze wëssen, dass dat an, bah, well do vill Membere vun Alceste do gespillt hunn an ënnert anerem dann och bei Les Discrets. An dat war ëmmer esou dat Trio, wat ech esou gelauschtert hunn, ouni wierklech opzepassen, bis ech dunn emol, ok, wat, wat leeft do genau? An dann effektiv huet mer dat e bësse méi d'Dier opgemeet, fir och aneres aus dem Black Gaze dann ze sichen.

meng musikalesch Iwwerhand gewannen fir fir déi nächsten Zäit. Ech hat oft Plazen a menger a menger Museksideologie an Carrière wou ech einfach soen, oder wou ech mer einfach wierklech sou e Genre kanns du bal, du kéints sou iwwert déi Period kucken a sees ok dat war dovun dominéiert, firwat och ëmmer. An elo ass et wierklech säit säit jo iwwert engem Joer ass. Black Gaze, Shoegaze, alles wat Post ass, Post-Hardcore an esou Saachen, dat ass, dat ass richteg gäile Schäiss an do sinn ech wierklech am gaang ze ersaufen dran.
Ja, kann ech verstoen, dat ass wéi bei mir, wéi beim Black Metal, ne? Jo. wou ech mech ëmmer méi dran dran rëm rëm rëm rëm suhlen an mech areiwe wéi denger Pulf an engem Pull voll Bulli das ist schön an mech vu ganz vill bedecken domadder mé jo fir wat net
du sees lo black metal ech menge black metal ass ass fir fir die underground extrem zeen de gréste begrëff a Frankräich ja mat den Event ja. vu mir kennen och an äh, Definitiv, also mir können, mir können net iwwer die franzésisch Metal-Szene schwätzen ohne die franzésisch Black Metal-Szene zu erwähnen. Also zumindest ech kann dat net geil, weil da sind e puer äh, ziemlich geil Sachen dabei, e puer wunderschöne ja. Sachen dabei. Ne? Äh, du kann den och mat der also vu der Geschicht hier kann du definitiv mat Mutilation ufänken. Ja. Äh, ufangs 90 schon entstanden, die och weckeg rauen raue ruppege Sound hate gell. Ech fannen se cool demols déi déi éischt Albumen sou äh wéi heescht scho méi ech ass wat Vampire Vampire of Black Imperial Blood ass sou gäilen Album vun 1995 ne a mir och scho staark vun dem vum norwegeg Sou norwegegen Sound inspiréiert waren ne an déi duerno och aner Bands weltwäit äh rëm influencéiert haten ne.
Awer de Black Metal och a Frankräich war och réischt an den Ufanks 2000er oder Mëtt 2000er, esou ab 2004, 2005 do erëmmer, waren och do réischt ähm, grouss erauskomm. Ne? Mhm. Äh, och mat ähm, Pest Noire, ziemlech ja. bekannten Numm a Frankräich, ne? Déi hunn e puer gäil Albumen am Ufang gemaach. mat hirer Saach elo sinn ech net méi ganz averstanen, och well se se mol zrëll ziemlech krass an der rietser Zeen Ja, okay, nee, äh, dann ass bekannt für mich sinn. fertig, Äh, gell? eben, eben. Äh, äh, den Alzhaus hat iwwregens och eng Kéier so fir, fir een Album oder so eng Kéier bei hinnen un äh, Batterie gespillt gehat, Mhm. Ja, ich hat dat, ich hat dat schon eng Kéier vun gesinn. Éiwegkeeten esou.
Eng vun mengen absoluten Favorite Bands aus Frankreich iwwerhaapt, Despel Omega. Absolut gäil Schäiss. Eng Band iwwer déi ech ganz vill kinnt zielen, déi och war am Ufank han se och als als straighten rauen Black Metal ugefaange gehat an dann haten se hire Stil geännert ab dem Album Simul Momentum Requies Circumspice, wann ech dat do richteg ausgeschwat hunn. Et ass dann deftiv méi an eng experimentell avantgardistesch Zeen eragaange sinn a vum Stil hier vill méi okkultistesch gi sinn. Jo, dat ass mengen ech e Begrëff, wann ech do elo kann dozwësche funken. Jo.
Okkultismus gëtt ganz, ganz, ganz grouss geschriwwen, och bei de Performances hunn ech d'Gefill, an där franséischer Black Metal Zeen. Jo, am Black Metal mengs de elo oder am allgemengen? Am Black Metal, ech mengen, du ass vun enger aner Band wou ech elo. A menger Lëscht hei stoen hunn, muss ech soen, Merde, déi lauschteren ech och schonn déck laang. Dat ass eng aner Form vun, oder nenne mer et Okkultismus a Gothic, sou Visualisatioun ass Anorexia Nervosa. Ah jo. Dat lauschteren ech am Fong och scho laang, ouni elo wierklech opzepassen, vu wou et kënnt. Oder de Grey Owl mat The Great Old Ones, jo. Dat ass meng ech och e gutt Beispill. Dee muss een och erwänen, jo. Och ganz gutt. Cthulhu muss gehuldigt ginn. Ja, gutt, gutt, gudde Lovecraft Metal. Vläicht esouguer eng vun den beschten Lovecraft Metal Bands, déi een dobausse ka fannen, muss ech och definitiv soen. Ech denke schonn.
Ech menge mir hunn hir nach dat grousst Bléck gehat. éier rëm d'Concerten sou bëssen ofgesot gi sinn, Regards Les Hommes Tombeur ze kucken, gell? Sou wéi s de sou schéi sees, ne?
Jo, ech hunn dat vun engem, ech hat eng Kéier e Review gekuckt iwwer den Album vun engem Youtuber an deen huet absolut kee Wuert Franséisch Konnt e schwätzen an dofir huet en eng Band Regarde les hommes tomber huet en Regard les hommes tumber genannt an do hunn ech ganz vill misse laachen an säitdeem nennen ech se esou. Jo. Jo, déi hat mir och lescht Joer live gesi gehat um Nightfest, och mega gäil Band. Wat hu mer nach aus Frankräich? Och ganz grouss Blut aus Nord. Ja. Hun zwar en deitschen Numm, awer d'Band kënnt aus Frankreich. Déi sinn och scho seit Ewegkeeten dobei an hunn och sech ëmmer irgendwie op all Album e bëssen nei entdeckt. Äh, zemools op hirem leschten Album, wou se immens, immens ähm, experimentell, atmosphäresch gi sinn an ëmmer em gutt ze lauschtere gell. Kann Ja. och wirklich definitiv näischt soen äh, oder oder Seed oder Seed Ja. oder Seth, ich weess net, wéi dat Seet, ausspricht. ja, ja, ja, ja. Äh, saugutt, saugudde Schäiss. Ja, du hast jo nach d'lescht Joer en Album rauskomm. Genau. Wou, wou mer och leider e bësse vergiess hunn, mee deen Album ass och ganz, ganz schmackes. Ja, ja. Pechschwaarz an äh, ech kann mech un de Cover, also un den Artwork erënneren. Mhm. Dat war mhm. och Bild, Bild, fir, Bild fir d'Götter, wörtwörtlich, gell? Dat war ja. Notre Dame, wo gebrannt wär. Genau, genau, genau. Dat äh, seet Dir wuel genug, ne? Ähm, eppes, eppes wat ähm, englech fir éischtes Mol déi e bësse méi progressiv Death Metal Spart wichteg ass an och ja. eben well well ee vun hinnen äh, well ee vun hinnen och bei enger lëtzebuergescher Band spilt, zwar den de Vincent vun Fractal Universe, eng franséisch Progressive Death Metal Band aus Nanzeg. Äh, déi sinn och denken ech just éischt hunn se hir Surface opgemeet an déi wäerten an deenen nächste Joren nach extrem vill ze bidden hunn. Hire leschten Album, deen ass jo elo d'lescht Joer erauskomm, wéi heescht de scho? Mee bäs elo hunn ech de rëm vergiess. Ech muss mer alles opschreiwen, dat ass schlëmm, gell? Ah nee, dat do verhalen ech mer. Nee, ech verhale mer näischt. Ah, The Impassable Horizon, deen ass via Metal Blade Records, wat jo och kee klenge Record-Label ass, erauskomm. An dat ass wierklech Prog Metal par excellence, modernen Death Metal mat extrem ville Prog Elementer a Saxophon. Also do ass wierklech dat aussergewéinlecht à jour an déi déi déi muss een, ech denken déi muss een esouguer gelauschtert hunn wann s de sees ech woe mech an déi franséisch Zeen eran fir e bëssen och vun deem vun där Iwwerhand wou de awer den de Black Metal huet e bëssen erauszekommen, mengen ech, ass dat do wierklech eng, eng wichteg, absolut wichteg Band, och fir déi nächst Joren, definitiv. Mhm. Ja, du hast mir se gewisse gehat an äh, ich war immens positiv überrascht, weil dat klingt richtig gut ge richtig nice op mat Saxophon dran an so ne. Ja, das äh, so bisschen between the buried and me an äh, Verréckt an an bëssen Rivers of Ni Hill ganz genau genau ja das das das wé geil an ja wé gesot e vun hinne spielt op bei Scard an ähm, ja do kann en awer da schon houfreg sinn all derëm och als och als Lëtzebeischen mikresche Metal Podcast Mä Mä si stolz op Saachen.

Eppes wat mir opgefall ass, Frankräich huet jo elo wierklech eng grouss, déifgrënneg an elaboréiert Geschicht, Frankräich als Land.
An ech fannen e bëssen, ech wëll net soe schued, awer komesch, datt datt awer esou vill an der, Jo, sozial, dass et oft ganz vill sozialkritesch Texter sinn. Dës Gefill esou, dass, dass se genau dat an der Musek maachen, wat se gären op hiren, op hire Manifestatiounen maachen, haaptsächlech mam Schëld ronderëm lafen. Mee esou historesch gesinn, ech weess net, ob dat éischter en Tabu an der, an der franséischer Musek generell ass, well se jo och ganz vill net gutt Momenter haten, historesch gesinn. Jo, bon, ech mengen, dat huet all Land, dat huet all Land, ne. Ah, pass alo, also do soen ech zwar lo just punkto, äh, punkto enger Saach, ech mengen 1914 bis 18, ne? Ech mengen dat hunn se haut nach net verdaut, gell? Ja. An, an, an dat, dat mierks de och deelweis, äh, hunn ech och e puer Bekannter, déi, déi do och nach ëmmer haut driwwer schwätzen, wéi wann dat gëschter gewiescht wär. Ech froe mech, ob dat generell e Fait ass, sou alles wat sou Défaites, also Nidderlagen an esou waren, gëtt esou, Dat, dat gëtt et net méi, dat ass geläscht an.
Ja, komescherweis sou, ja. Dat gëtt an en Tirang geluet, zougespaart mat engem gëllene Schlëssel an iergendwou verbuddelt, gell?
Sou e bëssen. An ass, ass, ass, ass witzeg, well, ech maachen elo nach eng kleng op, zum Beispill eben déi Band 1914 aus der Ukrain, Ja, ja, ja.
Schreift Texter iwwer iwwer franséisch Geschehnisser, wou deelweis dann och heldenhaft sinn, a kenger a kenger huldegungsméisseger Aart a Weis, mee mhm, mhm. mee ech fand e bëssen komesch, dass dass dass et oder dat vielleicht kennen man natürlich kennen mir nicht alles ja, ja, ja, das das das ja. Mais, ähm, Da ginn ech mech dat net méi méi méi weise mengst de e bëssen e bësse méi stolzméisseg weisen oder fläit och einfach so en ja äh, net alles war schéin nee mir sinn am heise bëssen op de stil op et lo krich bedéngt ass oder so guer sozialkritesch mir das an a ganz vielen texter ass et ass et wirklich ëmmer ech wëll net soen, dass depriméierend e bëssen am, am Sënn vun mm, äh, ja, okay.
am Sënn vun ähm, ja eis geet et net gutt, äh, der Welt geet et net gutt. Dat ass schénner gut, dat sinn Thematike vu Metal generell vill besonnesch. Eben ja, dass dat ja. Ja, vielleicht fällt es hei auch op, eben weil du, weil mir als Lützburger dann och äh, eis Noperen e bëssen Prejudice hunn an wëssen, ach ne. Mee net all Fransous ass Franséisch. Ech mengen, wann s de elo 57er kucks, dat ass, dat huet guer näischt mat, mat Zentralfrankräich oder Südfrankräich ze dinn, ne. Dat kënnt jo nach dozou. Jo, ech mengen och, kuck d'Paräiser, gell, dat ass erëm eng Nationalitéit fir sech, gell. Absolut, absolut. An déi all, déi an der Südprovence wunnen, gell, déi hunn e ganz anert Gemüt wéi déi, déi, keng Ahnung, an der Bretagne wunnen oder an der Normandie an hei an do. Dat ass kloer. Jo, mir sinn halt déi gutt, déi gutt Heckefransouse gewinnt. Jo,
mee egal wéi, et ass, et ass en interessant Land voller interessanter Geschicht. Ech mengen, et ass wierklech vill geschitt. Denk och nëmmen un d'franséisch Revolutioun. Ech mengen, fir och eng interessant Thematik fir, fir mat Metal ze verbannen, ne? Jo.

Ugekraazt, gell? Den, den iewescht Spëtzt vum Eisbierg hu mer liicht ugekraazt gehat, ne? An dat, wat ënnert der, ënnert der Uewerfläch ass, dat ass nach gigantesch an Dat stëmmt. et Dat gëtt nach vill ass, ze entdecken.
dat ass wuel wouer.
Jo. Wat mengs du, hu mer nach do, do iergendeppes? Ech mengen net, oder? Äh, bah, hunn.
Villes.
Hun also existéieren dit nach vieles aber ich menge mir hun lo genug für eise Beitrag dazu äh, eben beigelöscht an mhm. äh, wann du nach méi kennt kommen kann du also auch nach mal einen zweiten Besuch machen ne? absolut ich mein, Beispiel. Das, das, das bleibt ja nie so unbedingt aus eben ähm, Ech kéint mer virstellen, dass, äh, dass aus Frankräich da wierklech an den nächste Joer ganz vill kënnt, gell? Ja, ja.
Och eebe well mer elo halt e bësse méi esou et am Bléckwénkel hunn an esou, okay, passt emol e bësse méi do op, wat vun do kënnt. Mhm. Well Frankräich huet net nëmme Wäin a Camembert ze bidden, ne? Ja, deen awer och gutt ass. Deen awer och gutt ass.
Wat fir een, wat fir ee Wäin, wa mer elo da ganz, ganz aus der Rei ginn, éischter, éischter, äh, Eischt der roude Wäin, mat jo okay dat war eng domm, eischt der roude Wäin oder wäisse, natierlech wäert de roude soen. Bah du kenns mech, ech sinn eischt der roude Fan, jo. Jo mee ha mee pass op gell, also den Elsass huet wierklech verdammt gutt Wäisswäiner gell, also
mee. Also sinn ech net grad esou de Connoisseur dran, mee ech sinn esou fir fir esou gudden gudden dréchene Bordeaux sinn ech awer ze hunn. Jo jo jo an de Berry.

Ah, comme dans le Squid Game, so bessen. so bessen, so, ja. ja.
ja.
Nee, ich meine, mir hunn mir genug dann geschwat. Ähm, mir gilo nach bessen iwwerleen, wat mer haut äh, kachen. Fläicht gëtt et en äh, en äh, Cocktail Crevette oder so etwas. Irgend etwas wie, wie, wie, wie, wie, wie typisch französisches. Oder eng Baguette. Eng Baguette ist auch fein. Eng Baguette ist mega. Eng Baguette.
Croissant. Croissant. Och net do, och do Gesäis de, lo si mer awer nach am Gaang. D'Fransousen, gell, an hir Baguette, gell, dat ass, dat ass eppes Magesches. Onzertrennlech.
Dat ass, dat ass verréckt.
Dat ass Léift, mengen ech. Dat ass, dat ass wierklech Léift, gell.
An do kanns du egal wouhinner goen, e Fransous weess, wéini dass d'Baguette waarm aus dem Uewe kënnt. Dee weess dat doheem, deen, deen, dee brauch och kee Wecker dofir, gell? Deen huet dat am Blutt an dann, hm, ah, il est l'heure, an da steet en op an da geet en. An da kënnt e gewéinlech un, da muss en dann, ah, nach zwou Minutten, so, zwou Minutten, wat ass dat, relax, weess de. An wann s de bis franséisch Baguette has, wëlls de ni méi eng aner. Ech mengen, dat kanns de vergläiche mat den Englänner, déi wësse wéini Tea Time ass.
Mir huet jo och offiziell eng Auerzäit. Ja, ja. Dat ass jo net dem Dokter. Il est l'heure de la baguette. Mee ech mengen, Dir hunn d'Baguette genauso gär wéi d'Engländer. Ah sou, jo, jo, dat, dat, dat, dat, dat ass sécher.
Mee gutt, genuch domm geschwat. Komm, genuch domm geschwat.
Mir beloossen Iech dobäi. Mir wënschen Iech nach schéin, schéinen Owend, Moien, Dag, Woch, Mount, Joer, Joerzéngt, wat och ëmmer.
Mir loossen Iech bis deemnächst.
Yes. An mir héieren eis an mir gesinn eis. Bis, bis, bis, bis, Pissblumm, bis dann. Tschüssi.